I'm talking to you Mona for real Mona for real popularly known as Hajia for real is in the news again and she is trending the reason why Hajia for real is trending go burst your mind bro the last time we saw Hajia for real trending was at ɛyɛ TGMA after see we saw sɛ Hajia for real present award ɛwɔ TGMA stage and a lot of Ghanaians ebu fu yɛ a na wɔn kyerɛ mu sɛ obi a sɛbi o America fo akyi na tum anansa yɛn waba Because of fraud issues no na mama no present award wɔ stage. Ghanaians bo fuiɛ yie paa bɔɔ mo adwene. After that no na ne din ti kɔdaeɛ kakra. Na sɛ me ne wo kasa yi Hajji Afua resan atrɛndi biam a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. List bi adrɔpe all the way from ɛyɛ United States of ɛyɛ America. Ice foɔ adrɔpe ɛyɛ wɔn list bi. Na list a wɔadrɔpe no is couple of Ghanaians that have been arrested wɔ ɛyɛ America a kyerɛ sɛ yɛbɛdepɔɔte wɔn de wɔn aba back to ɛyɛ Ghana. Na list no drɔpeeɛ no wɔn din, kuro a yɛkyee wɔn wɔ so ne crime a wɔn kɔmeteeɛ a kyerɛ sɛ nam so ma yɛkyee wɔn no ne nyinaa ɛka list no ho bi. Medubawura list no mu

Yɛn dipɔɔtee no yɛ. Bɔ mpaeɛ ma no. Wokɔ mpaeɛbɔ mu a, kae no yie pa ara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkɔtɔ asiane biara mu. Saa na yɛbɔ mpaeɛ ma Ghanani biara a ɔwɔ ɛyɛ ɛhɔ nom. Na yɛnwura list no mu na hwɛ nkorɔfoɔ a kyɛ sɛ wɔwɔ ɛyɛ ice list so a kyɛ sɛ yɛbɛ abɛ dipɔɔte wɔn ɛne crime a kyɛ sɛ saa nkorɔfoɔ no wɔn kɔmete yɛ. So the first on the list ɛyɛ one man bi a yɛfrɛ no sɛ George Owusu Ansah George Owusu-Ansa, wɔn se yɛkyee no wɔ ɛyɛ Texas ɛhɔ na yɛkyee no. Na bɔne a kyerɛ sɛ George Owusu-Ansa diiyɛ a ɛnam so ma yɛredepɔɔte no aba Ghana no yɛ identity theft, na kyerɛ sɛ ɔkɔwiaa obi identity de kɔdidii bɔne bi, anaasɛ ɔkɔwie ɔkɔfaa obi identity diiɛ biribi. Yes, ɛno ne bɔne a kyerɛ sɛ George Owusu-Ansa kɔdiiyɛ wɔ US a ɛnam so ma yɛkyee no wɔ Texas a kyerɛ sɛ yɛrebɛbɔ no de no aba ɛyɛ Ghana. The second on the list. ɛyɛ man bi a yɛfrɛ no sɛ Andrew K. A. Boateng mea me name Andrew K. A. Boateng ɔwɔ list no so bi na yɛkye no ɛwɔ New Jersey New Jersey ɛna kyɛ sɛ yɛkye Andrew K. A. Boateng na bɔne a kyɛ sɛ Andrew K. A. Boateng ɛkɔdi yɛ a ɛnam so ma kyɛ sɛ ICE foɔ ɛkye no no ɛne sɛ Andrew K. A. Boateng wɔn se fraud impersonating nya kyɛ sɛ fraud Ɛna kyerɛ sɛ Andrew Boateng kɔ kɔ yɛ yɛ yes ɛna kyerɛ sɛ ɛnam so a yɛde kyee no the third on the list a kyerɛ sɛ ɔwɔ list no so a ɔno nso yɛbɛ deporte no de no aba Ghana menim sɛ ebi mpo a waba dada a ɛyɛ Masaawudu Gariba Gariba Masaawudu Gariba Masaawudu I know sɛ a lot of people mo retwɛn Hajji Afɔre o ɛdeɛ no Gariba Masaawudu yɛ the third on the list a kyerɛ sɛ ɔno nso ɔwɔ list no so bi a yɛkye no. Na bɔne a wɔn se ɛyɛ Gariba Masaudu kɔdiiɛ ne sɛ wɔn se ɔtɔn drugs na ɔsan yɛ drug trafficking. Yes, ɛno na kyerɛ sɛ Gariba Masaudu ɔyɛ wɔ US a ɛnam so ma yɛkye no. Na the fourth on the list ne din de Idris Osman Idris Osman ɔno nso ɔka list no ho bi, nkurɔfoɔ a kyerɛ sɛ wɔwɔ ice foɔ list so a kyerɛ sɛ yɛbɛdipɔɔte wɔn de wɔn aba ɛyɛ Ghana. Wɔn se yɛkye no wɔ Maryland, Maryland ɛna kyerɛ sɛ yɛkye ɛyɛ Idris Osman. Na bɔne a Idris Osman kɔkɔdiiɛ ɛnam so ama yɛakye no no yɛ fraud, illegal use credit cards, na kyerɛ sɛ credit card no ɔno ɔyusu no illegally na biom no Ɔsan yɛ fraud. Ɛno ne bɔne a kyɛ sɛ ɛyɛ Masaudu bɔne a Idris Osman ɛkɔkɔ diiɛ a ɛnam so ma yɛkyee no. The fifth on the list yɛ barima a yɛfrɛ no sɛ Audu, Audu Aidu, Adwo, Adwo Audu, yes, Adwo Audu na ɛyɛ the fifth on the list a kyɛ sɛ yɛakye no a yɛbɛ deport no de no aba ɛyɛ Ghana. Na yɛkyee no wɔ New York, New York na kyɛ sɛ yɛkyee Audu wɔ. Na bɔne a kyerɛ sɛ Audu Adjo kɔdiiɛ ne sɛ wɔse weapon offence, na kyerɛ sɛ weapon, etuo, sekan ne nyinaa ɛyɛ weapon wɔ America, jack knife ne adeade, wate aseɛ? Ɛno na kyerɛ sɛ bɔne a Audu Adjo kɔkɔdiiɛ wɔ America a kyerɛ sɛ list no ɔda so bi. The seed on the list yɛ aberanteɛ a kyerɛ sɛ ɔno no Ne din ampue. Nanso bɔne a kyerɛ sɛ yɛse odiiɛ no yɛ fraud, illegal use credit card, identity theft, na kyerɛ sɛ ɔno no ne bɔne no yɛ mmiɛnsa, ɔyɛ fraud, ɔsan use credit cards illegally, ɛna biom no identity theft, ɛno ne bɔne a kyerɛ sɛ saa man no ɔkɔdiiɛ a ɔno no ne din amba. Na the seventh on the list no yɛ Brian Danjuma, Brian Danjuma, ɔno nso ɔka ho bi a kyerɛ sɛ ɔno nso ɔka deportation list a kyerɛ sɛ ICE foɔ adrɔpe a kyerɛ sɛ ɔno nso na wɔde no ɛreba na wɔse yɛkye no wɔ Maryland, Maryland ɛna kyerɛ sɛ ɛkyee Brian Danjuma wɔ na bɔne a wɔn nso ɔkɔdiiɛ no wɔse domestic violence, domestic violence bɛtumi ayɛ ntɔkwa Wate aseɛ? Ɛno ne bɔne a kyerɛ sɛ Brian Danjuma kɔkɔdi yɛ nam so ama kyerɛ sɛ yɛakye no. Na the sev eighth on the list no, ɔno no ɔyɛ ɔbaa but ne din ampue wɔ ɛyɛ screenshot a kyerɛ sɛ yɛn nsa aka no mu. Na yɛse yɛkye no wɔ Masa Massachusetts, Massachusetts ɛna Kyesiekyee no wɔ, na ne bɔne a wakɔ akɔdi no yɛ From Building Identity Theft, Fraud, Illegal Use Credit Card, Fraud Impersonating. Ɛno ne bɔne a that particular ɛyɛ woman no ɔno ɔkɔkɔdiiɛ wɔ America ɛyɛ Massachusetts a kyɛsɛ yɛakye no a yɛde no ɛreba ɛyɛ Ghana. Na the ninth on the list no nso no ne picture na kyerɛ sɛ da ɛyɛ screen no so no, ɔno nso no yɛfrɛ no Franklin Donkor, Franklin Donkor, ɔno nso no wɔkye no wɔ Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia ɛna kyerɛ sɛ yɛkye Franklin Donkor wɔ a kyerɛ sɛ ɔno nso no ɔka ICE ɛfoɔ list a kyerɛ sɛ wɔn adrɔpe a kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ a ɛbɛdi pɔɔte wɔn ɛde wɔn aba Ghana no ɔka ho ebi na yɛse yɛkye no wɔ Atlanta, Georgia na bɔne a ɔno nso ɔkɔdiiɛ no ɛyɛ shop lifting, shop lifting. Shoplifting, Ebi kɔ so wɔ baabiara, sɛ obi atɔ ne nneɛma asi te sɛ ebia Shoprite, ɔse ebia meretɔ ade aba o na Frank yɛ se o ɛneɛ wakɔ aberanteɛ no wakɔ akɔma so. Ghana ha koraa ebi se sɛ ebia obi atɔ ne nneɛma, obi atɔ nneɛma no nyinaa, nneɛma no yɛ ne dea, yɛabɔ nneɛma no awie a watua ka awie a ɔde asi hɔ sɛ ebia megye, ɔbɛba o na obi ama so na kyerɛ sɛ ɔno nso no ɔde kɔ. The next person on the list no, ɔno nso no yɛfrɛ no sɛ Solomon Blay. Solomon Blay wɔ ice foɔ list a wɔn adrɔpe nkorɔfoɔ a wɔn ba bɛ deport wɔn de wɔn aba Ghana no ho na ɔno yɛse bɔne a ɔkɔ diiɛ no yɛ yɛse cruelty toward child ne fraud ɛna kyɛsɛ man no ɔkɔ yɛyɛ na ɔno nso yɛkye no wɔ new Jersey, New Jersey ɛna kyerɛ sɛ ɔno nso no yɛkye no. The next person on the list no ɔno asɛ sɛ bio n'anim yɛ hu kakra yes ɛne the case na wɔn de atagge no no asɛ bɔ abira so the ɔno yɛfrɛ no sɛ Adams Suleman na Adams Suleman no according to US foɔ wɔn sɛ ne crime a wa commit no ɛyɛ cocaine possession. cocaine possession na ɛyɛ Adam Suleman crime a kyɛ sɛ ɔno no wakɔmete na ɔno wɔn nso wɔn kye no wɔ Florida Florida na kyɛ sɛ wɔn kye no na one particular ɛyɛ guy a kyɛ sɛ ɔwɔ screen no so bia mu a ɔno nso no yɛfrɛ no sɛ ɔno yɛfrɛ no Kofi Michael Adei Kofi Michael Adei, according to ice foɔ no, wɔn se ne crime a ɔkɔmeteeɛ no yɛ damage property, na kyerɛ sɛ wakɔ damage obi property anaa sɛ wa damage ɛyɛ nkorɔfoɔ bi properties ɛna kyerɛ sɛ nam so ma kyerɛ sɛ yɛkyee Kofi Michael Adei. Ɔno no wɔkye no wɔ Virginia, Virginia na kyerɛ sɛ yɛkyee Kofi Michael. adɛe. So the next person on ɛyɛ ice foɔ list a kyerɛ sɛ wɔn drop yɛ no yɛ frɛ no sɛ Mohammed Mustapha Mohammed Mustapha na ɛyɛ the next person a kyerɛ sɛ ɔda ɛyɛ list no so na ɔno crime a kyerɛ sɛ wɔn de touch no no ɛyɛ extortion extortion na kyerɛ sɛ Mohammed Mustapha ne crime a kyerɛ sɛ America foɔ akyiri mu a ɔyɛ yɛ nti ɛnam so wɔn akye no wɔn ba abɛ deport no na the next person no ɛyɛ Kahab

Hure, Emmanuel Haruna, Haruna Emmanuel, nso so ka ho bi. Na according to ice foɔ no, wɔn se Haruna nso so crime a ɔcommit yɛ no yɛ assault ne smuggling alien. Yes, ɛno na kyɛ sɛ ɛyɛ Haruna crime a kyɛ sɛ ɔno nso no wacommit. Na the next person bio no yɛ Kwabena Agyeng, Kwabena Agyeng, na kyɛ sɛ ɔno nso no wɔ America na ɔcommit crime a yɛakye no. Na wɔn se ne crime a ɔcommit yɛ no yɛ. Homicide, homicide ɛna ɛyɛ kyɛsɛ no crime a kyɛsɛ ɔkɔmɛ te yɛ na ɔno ɔmo kye no ɛwɔ ɔyɛ New York na kyɛsɛ the list keep going another person on the list a kyɛsɛ ɔno ɔhwɛ a wabɔ rasta kama paa ɔno nso no ɔmo frɛ no ɛse Emmanuel Darko Emmanuel Darko possession of weapon fraud

ɔno nso no ɔwɔ list no so bi na ɔno ne crime a ɔmo twerɛ de hyɛɛ hɔ sɛ wa commit no ɛyɛ fraud, fraud ɛne swindle, fraud ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ ne crime a kyɛ sɛ ɔno nso no ɔ commit yɛ na ɔno no ɔmo kye no ɛwɔ ɛyɛ Virginia. Another guy a kyɛ sɛ ɔno nso no ne face ɛyɛ very young and some innocent face bi a ɛkita no ɔno nso yɛfrɛ no Martin Obeng Darko Yes, Martin Obeng Darko, ɔno nso so ka ho bi, na ɔno no wɔse sex offence na kyerɛ sɛ wakɔ akɔyɛ soku-soku, sɛ wate aseɛ, sex offence ɛna kyerɛ sɛ nam so ɛde kye no, ɔno nso no wɔkye no wɔ ɛyɛ Miniseto, Minnesota, ahaa, Minnesota, Minnesota ɛna kyerɛ sɛ yɛkye ɛyɛ Martin Obeng Darko. Ɛna another person binom nso yɛ Emmanuel Lamptey, Emmanuel Lamptey nso, yɛakye no. Na ne crime a ɔno nso no ɔkɔmɛteeɛ yɛ identity theft, identity theft, ahaa, identity theft, ɛno nso na ɛyɛ ne crime a kyerɛ sɛ ɔkɔmɛteeɛ. Na ɛha na asɛm no wɔ no. In this particular post no, wotumi hu Hajji Aforil wɔ mu. Na before ɛbɛduru ne so no, one particular guy bi wɔ hɔnom a ɔno no yɛfrɛ no Albert Nkrumah. Albert Nkrumah nso, ICE foɔ akyiri mu a, wɔse ɔno nso no, forgery, ɛna kyerɛ sɛ ɔno nso no ɔyɛ a ɛnam so maa ice foɔ kyee no a kyerɛ sɛ wɔn bɛ deport no ɛde no aba ɛyɛ Ghana na David Mensa nso so ɛna ɛyɛ the next person on the list David Mensa nso wɔn kyerɛ mu wɔn sɛ ɔno nso no ɔyɛ money laundering money laundering ɛna kyerɛ sɛ nam so ɛmɛ yɛ kye no na the next person on that list no so no ɛyɛ Mona Monterrey, Morna Montserrat, yes, Morna Montserrat, ɔno nso no ɔda so bi, na kyerɛ sɛ our very own Hajji Afɔrɔw, ne din ne ne picture na kyerɛ sɛ apue mu wɔ hɔnom no, ɔno nso no wɔkyere mu a, wɔse ne crime no yɛ fraud, ɔno nso no wɔkyee no wɔ Philadelphia, Philadelphia na kyerɛ sɛ wɔkyee ɛyɛ Morna ɛyɛ Montserrat wɔ. Ɛna kyerɛ sɛ another person on the list no yɛ Kofi Owusu, Kofi Owusu nso wɔkyere mu, wɔn nso wɔyɛ drug trafficking Drug trafficking drug trafficking ɛna kyɛ sɛ kofi owusu nso no ɔyɛ yɛ nam so ama akyɛ sɛ ɔmo akye no ɛwɔ yɛ usa a wabɛda ice foɔ list ɛso the next person no ɛyɛ edmond agbo edmond agbo ɛnso so ɛka ho bi a ɛnam so ama yɛakye no na edmond agbo no ɔmo kyerɛ mu a ɔmo sɛ ne crime no ɛyɛ assault human slavery or trafficking yes na kyɛ sɛ no ɛne ɛyɛ Edmond Agbo adwuma a ɔno nso ɔdi wɔ hɔnom ɛnam so ama kyɛ sɛ ice foɔ nsa aka no. Na the next person no yɛ Janet Agbe Agbemblɛ Janet Agbemblɛ yes na kyɛ sɛ ɔno wɔn amfa ne picture anshow yi nanso na wɔn sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ crime ɔkɔmete yɛ no ɛyɛ drug possession yes dangerous drugs drugs possession ɛna kyɛ sɛ ɔno nso ɛne crime a kyɛ sɛ ɔkɔmete yɛ. Ɛna wahu sɛ abɔdwesɛ white bi nso apue mu wɔ list no so a ɔno nso no wɔkyerɛ mu a wɔse ɔno yɛfrɛ no Eric Ahiakpo. Eric Ahiakpo, ne crime a ɔkɔmɛteeɛ no yɛ fraud by wire fraud, fraud, insufficient fraud check, money laundering. Ɛno ne ɛyɛ Eric Ahiakpo ɛkɔ ɛ crime a kyɛ sɛ ɔno nso no ɔkɔmɛteeɛ. Ɔno nso no wɔkye no wɔ ɛyɛ ɛɛ. Allenwood yɛ Pen Pennsylvan Pennsylvania o sɛ dɛbɛn dɛbɛn yɛ hɔ ɛna kyɛ sɛ ɔmo ɛkyee no ɛwɔ na the next person on the list no ɛyɛ Abdul Mohammed Abdul Mohammed nso din ɛwɔ list no so bi a kyɛ sɛ ɔno nso no ɔmo akye no ɛwɔ America hɔ nom a ɔmo de no ɛɛbɛba ɛyɛ efie na ɔno ne crime no ɔmo sɛ yɛ identity theft Yes, identity theft na ɔno wɔn kye no ɛwɔ Texas ɛno ɛne baabi a kyɛ sɛ wɔn kye no a ɔno wɔn de no ɛba fie. The next on the list no ɛyɛ Edward Sapon. Edward Sapon no wɔn se ɔno nso narcotic cell na kyɛ sɛ ɛno drugs no no yes burglary and narcotic cell na kyɛ sɛ drugs ɛna kyɛ sɛ ɔno nso ɔdealing in ɔno wɔn kye no South Kolo Carolina, South Carolina, ɛna kyerɛ sɛ wɔkye no wɔ the next person on the list no yɛ Joseph Amehegan. Joseph Amehegan, yes, assault, fraud ne false statement ɛna kyerɛ sɛ Joseph Amehegan nso so yɛde kye no wɔ ɔno nso wɔkye no wɔ yɛ Massachusetts, yes, ɛhɔ ɛna kyerɛ sɛ wɔkye no. Na the next person bi mu a ɔwɔ list no so no yɛ Paul Danya, Paul Danya nso so no, wɔkyee no because of sex assault, drug possession and trafficking. Na ɔno nso wɔkyee no wɔ Texas, ɛhɔ na kyerɛ sɛ wɔtumi kyee no. Another lady on the screen a ɔno nso yɛfrɛ no Lily eh, iPhones or dɛbɛn dɛbɛn yi, let's Lily yɛ ne din yɛ no no, ɔno nso ne crime no yɛ fraud. Yes, ɔno nso wɔkyee no wɔ Minnesota, Minnesota, yes ɛhɔ na kyerɛ sɛ wɔtumi kye ɔno nso wɔ na kyerɛ sɛ the list no asi nti this particular list na apue a kyerɛ sɛ nam so ama Hajji Afɔre kyerɛ sɛ ɔ trend yie paa kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛsiane sɛ wɔn kyerɛ mu a wɔn sɛ Hajji Afɔre din apue mu wɔ America foɔ list of ɛyɛ people wɔn pɛ sɛ wɔn deporte ɛde wɔn ba ɛyɛ Ghana no mu ɛno na nam so ama Hajji Afɔre ɛtrend ɛha ɛyɛ vibes 24 trends comment section wɔn yɛ ɔde abɔ mmɔde sɛ ɔbɛkyerɛ w'adwene wɔ hɔ don't forget sɛ ɔbɛhyɛ yɛ content no na afoforɔ nso so anya bi Ahwɛ na wo first time a wobɛni a nea wobɛyɛ no yɛ very simple, bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe sɛnea ɛbɛyɛ deɛ update biara ba a wo nsa bɛtumi aka bi.